My people, una welcome to another episode. This episode na IGB dey the mic today and today we go dey review the English Premier League 2024-2025 season. Make we know who dey go in, who dey come in, make we know how the season go dey start, how the season go dey go. The season go start on Friday, Na Manchester United dey red half of Manchester and dem go start the season for us this year with Fulham for Old Trafford before the other games come come up on Saturday, Sunday and on Monday match still dey. But before then, make we still talk about wetin don sup so far for the transfer window. Defending champions Manchester City ah dem don sell their striker o and this one striker o this time na the World Cup winner, the guy wey win Champions League He win almost all the trophy wey dey available to am for England o and the guy na Argentine international Julian Alvarez. Person na go Atletico Madrid, that one na one of the na one of the surprise of the transfer window but no be really surprise if you see reason am one side o because the guy don dey talk say he wan comot ever since. He say he no dey get enough playing time based on na Haaland Haaland Guardiola dey always dey use so the guy no dey happy but so far the defending champions don sign one winger o Savinho the guy come in against Manchester United for the community shield for for Wembley left footer still do well on him own side sha then uh, runner up Arsenal Arsenal wey get di best defence for di league last season, dem no just relax o, dem say no, dem wan lock di defence o, na im dem go find um Italian international buy from Bologna, Riccardo Calafori, na im dem buy am, di guy na one of di one of di guy na one of um Italy best defender for di Euros twenty twenty four, di Italian international, den Arsenal kon confam Raya dia goalkeeper of last season mey e win golden glove, kon confam e deal, you know sey last season na loan e dey o but dis season. dem come buy am fully. Den as una come sell dia youth products, den me Smith Rowe go gree follow am. Smith Rowe yan come dey follow am record signing, di guy dey leave because according to am, e want playing time, lack of besting football. Arsenal still get some players wey dem just see go free transfer, dem no too play last season for dem, some of dem go loan, some of dem still dey wey be sey dem dey hope sey before di transfer window dem go comot like dem dey neketia. Nelson, all those ones na player Arsenal Arsenal dey hope say before the transfer window go end, dem go comot. Dem link Arsenal with Euro winner Mereno for Real Sociedad, the Spanish international, but so far dem never confirm anything o. Manchester United dey redder for Manchester. Dem don spend the money this summer o. Dem dey buy, dey buy, I no sure say dem go don buy finish o. Their first money, big money move make dem just sign na that Euro, that Li Defender eighteen years old wonderful defender o big money signing na Manchester United take sign am but e come go get injury for the for the pre-season match against Arsenal for US Man United no rest for there o dem go Bayern Munich dem buy two defenders and one of them wey dem still buy na De Ligt De Ligt na one of the top defenders those days for Europe that Ajax golden team but he come lose the shirt last season he no too he no too come play for Bayern Munich so Bayern Munich don sell am now Manate no perch for there o, dem see dem don buy Zeki forward, one forward for Bologna, play for Bologna last season, still go Euros, he play for Netherlands. Then Man United come still get some kind outgoing, Greenwood don go permanent deal to Marseille, then Wan-Bissaka don go back to London o as he as he sign for West Ham. Then di Blue House of London, Chelsea una no gree rest o, Chelsea so far don buy don sign nine players dis summer. Some of di notable names wey dem don sign dis summer na Neto from Wolves, di Portuguese na im dem don sign o. Dem come still sign one player from Leicester, Hall na im be im name. But dem come still make some sellings as dem sign Mason we dey Borussia Dortmund last season on loan, dem come sell am give Aston Villa. Dem come still get their own guy wey im name na Seahall wey dem still sell sell go Newcastle. Thiago Silva as im contract expire, e say e no dey renew o, na im go back to Brazil. Liverpool so far dem dey start their life under their new coach. So far Liverpool never sign sign anybody o, but dem don sell Fabio Carvalho go Brentford. Tottenham Hotspur dem don make their record signing o as dem sign Solanke from Bournemouth. But Solanke score 25 go goals last season for Bournemouth. He consider make another big money move oh, as they sign Gray from Leeds. Then they consider sell some, they sell one player so far, they don't sell some. But one of the notable name na Emerson Royal when go AC Milan. And some Villa when be say go they start their top, their first ever season for UEFA Champions League. They don't spend some money oh. They don't sign eight players. The notable eight wey they don't buy so far na Onana from Everton, Ian Martin from Chelsea, then Rose Barkley from Luton Town. Then they don't sign oh. They still sign some eight players, but that was one of the notable names. Then they still don't see sell, but the notable names wey don comot na Diaby, Pacey winger Diaby don go Saudi Arabia Ligo. Then Douglas Luiz, that one na one of the shocking transfer, don go Juventus. That one na one of the guys wey hold their midfield last season. So this season, how this season go turn out, who go finish top four, who go go Europe, who go go Europa League, who go Conference League, who go win the league, all na wetin we dey look for o, we dey hope, we dey see. Di Premier League dey considered di best league in di world but e dey always dey lead to di billing, di upsets, di surprises, di goals, everything, di beautiful football na here you go for see am. New Di new teams make just new come come di English Premier League from di Championship na Leicester City, Ipswich Town, Southampton. We dey hope say dem go deliver, dem go fit stay? or dem go go. So far, but we dey hope so. Make we dey see how dem go take perform. Leicester City yan win di championship last season o, dem go fit dem go fit perform as dem don come back again to di Premier League? For di comment section, drop your opinion, drop your prediction of who go finish top four, who go who dem go win di league, who go go Conference League, who go go Europa League. As I don yan about who dem sign and who dem sell, Make I come yarn about who I feel say go finish for top four, who go win the title. My own prediction na say Arsenal go finally win the title this season. Then the top four go come include uh, Manchester City. Chelsea go surprise people, even if people they feel say they just they buy, they buy, they buy. Chelsea go finish there. Then Man U United go come complete am for the top four. No man, Liverpool go still go Europe again next season, next season. But I dey I dey feel say na Europa League they go go. But relegation, if I dey reason relegation, na Ipswich Town I dey for my preview so far, Ipswich Ipswich Town go go back. Nottingham Forest, if they fit keep um Awoniyi fit, they go do things. But if they no fit keep that guy fit this season, they go get issue o. na your last minute they take escape and last season. Those two things na me the reason. But Leicester, Leicester, I expect Leicester to stay back. That one are the two things wey me dey feel say go still go relegation. Southampton no wan really ah join their team like that sha. So make we see how e go be. Till I go come una way next time, my people, una do.